Rownd naw o dymor y Super League ac mae Dreigiau Caerdydd wedi teithio i ganolbarth Lloegr i'r Sky Dome yn Coventry ar gyfer ei trydedd gêm oddi cartref yn olynol. Birmingham Panthers ydy'r gwrthwynebwyr y penwythnos hwn. Brwydr tua'r gwylodion sydd o'n blaenau ni heddiw ac er fod y Dreigiau wedi chwarae'n dda mewn sawl gêm y tymor hwn a wedi dod yn agos, Ydyn nhw dal heb flasu buddugoliaeth? Roedd hi'n gystadleuaeth hafal dros ben y penwythnos hwn gyda llai na phedair gol yn gwahanu'r ddau dîm drwy gydol y gêm. Georgia Row un pen yn gywir dros y Dreigiau, a diolch i'r pas wych gan y canolwr Ruth Hughes fan hyn yn gweld bod Jess Shaw yn rhydd lawr y cwrt Cyfle gwych i Ziggy Burger ddangos i doniau hi pen arall y cwrt. Ond y gwahaniaeth mawr rhwng y dreigiau a'i gwrthwynebwyr y tymor hwn ydy diffyg defnydd y super shot. Nid saethu o bell ydy cryfder Rowe ac felly Chelsea Beard yn dod i'r cwrt wrth i'r pum munud ola o'r ail chwarter agosáu. Ond y tîm wedi arfer gyda taldra chwe troedfedd chwe modfedd Rowe yn y cylch ac yn gorfodi'r bas i mewn a'r cyfle'n mynd yn ofer. Bued yn amlwg yn fyr i hyder a'i hanel ym mhum munud ola'r hanner cynta'r wythnos hon. Wrth i'r gêm barhau mewn i'r trydydd chwarter, fe lwyddodd y Panthers i fynd ar y blaen o bedair gôl. Burger, y seithwr gôl yn llawn hyder ac yn llwyddo ar bron bob cynnig tua'r pyst. Mae camgymeriadau diangen y Dreigiau sydd yn bennaf wedi bod yn gyfrifol am eu dechreuad gwael i'r tymor, ac yr un oedd y stori yn yr ail hanner yr wythnos hon wrth i'r Dreigiau golli meddiant yn rhy aml a'r Panthers yn gweithio'n wych fel tîm i gael y bêl at Burger y pen arall er mwyn manteisio. Ond roedd 'na ddycnwch a phenderfyniad ynghylch perfformiad y Dreigiau, yn enwedig gan Elle McDonald oedd yn rhyngipio'r bêl dro ar ol tro yng nghanol cwrt. Roedd rhaid aros tan ddiwedd y trydydd chwarter i weld y Dreigia yn llwyddo gyda'i super shot. Philip Yarrington yn dod â'r Dreigia o fewn pwynt yn unig wrth i'r chwiban fynd, gyda ond pymtheg munud yn weddill o'r gêm. Gyda'r Dreigia ar drothwy i buddugoliaeth gynta' o'r tymor roedd angen canolbwyntio ym mhob agwedd o chwarae, ond Rhwystredigaeth i'r tîm mewn gwyrdd ar ddechrau'r pedwerydd chwarter. Wrth i amddiffyn y Panthers orfodi i Yarrington ddal y bêl am fwy na thair eiliad. A unwaith eto, roedd esgeulustod y Dreigiau yn bygwth cipio'r fuddugoliaeth o'u crafangau, Choane y tro hwn yn wastraffus. Dim amdani felly ond galw am saib tactegol i gynllunio'r un ymdrech mawr ola' er mwyn ceisio sicrhau'r fuddugoliaeth gynta' 'na. Mae'n gwbl gyfartal. Llai na phum munud i fynd, Yarrington yn rhoi De Dreigiau ar y blaen o bwynt ar hyn o bryd, dyma nhw'n dod unwaith eto, angen defnyddio'r pwynt a dwbl rwan, Yarrington am ddau bwynt. A mae'n gywir! Tri munud yn weddill a'r Dreigiau triphwynt ar y blaen. O, a gwych gan Chuane, jyst yn cael i dwylo ar y bel na, y meddiant yn ôl gan y Dreigiau. McDonald yn dod o hyd i Yarrington. Ioane rwan. Ennill y bas gosb. Sgwni beth sy'n mynd trwy feddwl Reinga Bloxham. Just dros ddeg eiliad i fynd. El McDonald ar meddiant. I Bethan Dyke, gorfod mynd yn ôl. A Panthers yn meddwl bod nhw wedi cymryd y bêl, ond y bas gosb unwaith eto i'r Dreigiau. Y fuddugoliaeth yn saff, heb os nag oni bai, dim ond chwe eiliad yn weddill. Ioane i Yarrington, di methu dal y bêl, ond dos bosib bod y fuddugoliaeth yn saff rwan i'r Dreigiau. A dyna ni, y chwiban ola, a dyna be mae'n olygu i gael y fuddugoliaeth gynta hir ddisgwyliedig 'na. Maen nhw 'di llwyddo, ac mi fydd y daith nôl i dde Cymru yn llawer, llawer melysach, a dwi'n siŵr bydd 'na ddathlu.
I'll show us a medal!